Lura għal programm Kalamita għalkemm jiena m'iniex dilettanta tal-futbol, però Tafu daqsi tajjeb illi bħalissa għaddej il-Euro Cup, Euro Cup x'inhu eżatt Kejnxen x'inhu għaddej jew x'inhu da Euro? Ekku, nistgħu nsejħulu bħala avveniment sportiv ta' futbol Ewropew fejn jiltaqgħu il-pajjiżi li jkunu ovvjament għaddew għall-kompetizzjoni u għal min u entużjast u naħseb jien anke għal min mhux, jagħtuna l-Malti jgħidlek pasciment ta' futbol, hux hekk? Hekk hu, għal min iżomm, għal min iħobb il-futbol, naħseb jiena u wieħed mhux bħal World Cup, jiġifieri jkun hemm players li jilagħbu minn pajjiżi oħra mat-tim, hux hekk, jew qiegħda, kif qiegħda eżatt, għax jien ma nifhimx fil-futbol, eh, xejn. L-iskwadri nazzjonali fuq livell Ewropew, għalhekk Euro. Ekku, ekku. 2024.
U din kull ħames snin tiġi bħal World Cup jew bħal qed nistaqsi għax jiena football xejn. Kull erba', erba' ħames snin hekk. Issa għalfejn jinsab magħna Kane u aħna naqbdu s-suġġett tal-football għaliex mal-football jiġu l-imħatri u l-logħob fuq l-idejn u logħob anke fi ħwienet tal-imħatri għalhekk importanti li l-logħob isir b'responsabilità sewwa mhux naqbdu u għax smajt lil xi ħadd jgħid ħa jirbħu dawk noqbad naqbad l-anbsam naqbad il-paga u mmur nilgħabha kejn għaliex sfortunatament ikun hemm min jazzarda li jitlef ħafna flus U jaħasra, kull ma jkollu bżonn mhux ma jilgħabx, ta għax il-logħob fih is-sabiħ tiegħu, imma li jkun kawt u li jaħsibha darbtejn l-ammonti li jkun ħa jilgħab. Kemm hu importanti li ngħar nies tkun mgħarrfa Kane fuq dan is-suġġett. Hekk hu, l-ewwel ħaġa nsellimlek Marisa, nsellem lit-tim kollu wara Calamita u nsellem lit-telespettaturi. Iva, Myza, avvenimenti sportivi ta' ċertu portata bħal dawn normalment iwasslu għal tendenzi ikbar ta' sport betting, fejn inti għandek logħob tal-azzard fuq avveniment sportiv. Issa, irridu nżommu f'moħħna li hemm ħafna hemm barra li jipprattikaw sport betting, jiġifieri jattwaw imħatri sportivi b'mod responsabbli, imma rridu nkunu konxji, number one, li llum il-ġurnata bl-avvanzi teknoloġiċi li saru, l-imħatri sportivi, l-isport betting illum il-ġurnata sar ħafna aktar aċċessibbli. Jiġifieri permezz tal-telefon ċellulari tiegħek, permezz tal-laptop tiegħek, inti tista' Poġġi fuq is-sufan fil-kumdita ta' darek u inti tkun tista' titfa' dik l-imħatra. It-tieni ħaġa, irridu nkunu konxji li OK, għandek ammonti ta' nies li jipprattikaw l-imħatri, nistgħu ngħidu b'mod responsabbli fejn ma jiġux imnikkża finanzjarjament, imma jkun hemm dak il-perċentwal ta' nies, li sfortunatament jaqgħu għan-nasba mariża fejn l-eċċessività tiġi l-ordni tal-ġurnata u sfortunatament dawn il-persuni minħabba l-eċċessività ta' logħob tal-azzard jaqgħu f'diversi reperkussjonijiet fosthom dawk finanzjarji, soċjali, emozzjonali. Issib nies fejn sfortunatament minħabba l-eċċessività tagħhom, issa meta ngħid eċċessività x'jien ngħid? Inti hemm mod li titfa' mħatra fuq l-iskwadra preferuta tiegħek, hemm mod li titfa' mħatra fuq kull logħba tal-kompetizzjoni, hemm mod li titfa' imħatra ma' kull kwarta ta' kull logħba, Jiġifieri rridu noqogħdu attenti. Ir-responsabilità qiegħda hemm, trid tkun hemmhekk, u meta ngħid responsabilità x'inkun qed ngħid? Li l-persuna trid iżżomm kontroll tagħha nnifisha. U kontroll tiegħek innifsek x'jiġifieri? Li żżomm il-kontroll tal-flus u l-kontroll tal-ħin vis-à-vis logħob tal-azzard, sport betting, iGaming. Jiġifieri rridu nitfgħu kollox Taħt kuntest ta' responsabilità, irridu nkunu konxji tal-valur pożittiv li jagħtu dawn l-avvenimenti li, iva, anke jagħti l-isport betting, pożittiv soċjali, pożittiv li inti tħoss dik l-adrenalina mariża li xi kultant ħafna drabi tagħmel ġid ukoll għall-persuna, imma rridu nkunu konxji ħafna wkoll ta' negattiv, ta' riperkussjonijiet, u mhux naħsbu fina nfusna biss u iva hemm billi naqbeż il-limitu tiegħi b'ħamsin ewro u nitfa' l-aħħar imħatem u ħa jiġri xejn, le, mhux, irridu naħsbu mhux biss fina nfusna imma wkoll fil-familji tagħna. Hekk hu. L-istess sistema li tapplika meta jsir anka ċertu logħob online, jisek M'għandekx kontroll ta' sa jiġri, min jaf kemm-il darba nisma' dilettanti tal-futbol jitkellmu jgħidu illum ħa jilgħabu t-Taljani u walk over ġejja rebħa u mbagħad pereżempju jiġu draw. Jiġifieri ma tafx il-logħba, il-ballun ma tafx fejn ħa jieħdok, jiġifieri fis-sens m'għandek l-ebda garanzija li dak li ħa tilgħab kif jsir f'kull logħob ieħor, li ħa tiġik tajjeb jiġifieri. Issa inti jekk tkun lgħabt ammont żgħir, Tgħidu iva, m'hemmx tagħmel, tlifthom. Imma jekk tkun labt ħafna, bl-abbundanza u kif għedt inti, pereżempju titfa' l-imħatri fuq diversi logħbiet, inti dak ħa jaffettwak bil-kbir. Speċjalment jekk tilgħab online għax jekk forsi tmur tilgħab u jkollok il-cash f'idejk, forsi moħħok jibda jirreġistra kemm qed titfa' flus. Imma l-fatt li inti ġast tagħfas pain hawn, Qisu fuq daw daw il-plastic money jekk il-credit cards ma jtikx, speċjalment inti tillogja darba u dik tibqa' fis-sistema u inti kemm tagħfas il-pay now. Mela allura ma għandekx toqgħod taħseb la tiftakar in-numru u la tiftakar il-pin, once irreġistrajtha dik, illum saret iktar faċli nara jiena biex tabbuża, mhux vera, u ma żżommx kontroll. Hekk hu, kif diġà għedt fil-bidu tal-intervista, t-teknoloġija avvanzat b'tali mod Fejn iva, kif qed tgħid tajjeb ħafna inti, inti just a click of a button tkun ħriġt il-flus, tkun qed tirriskja flusek. L-importanti Mariża li jkollna sens ta' bilanċ li mhux faċli daqskemm ngħiduha, jiġifieri ma rridux naqgħu għal ċertu pressures, pressures li jsiru normalment, inkunu, ħa nġib eżempju, inkunu qegħdin insegwu partita partikolari ma' ħbieb tagħna u jsiru ċertu pressures fuq imħatri, pereżempju, irridu, jekk naqbżu l-limiti tagħna, rridu nkunu, inkunu kuraġġużi biżżejjed li nqumu minn fuq dak is-sufan, jekk hemm bżonn, ma nkomplux insegwu l-partita, jew inkella nkomplu nsegwuha imma l-apparat teknoloġiku tagħna nitfgħuh 'il bogħod minn ħdejna biex ma naqgħux għal tentazzjoni. U anke fejn tgħid inti kultant isiru ċertu mossi għal tapposta għax dak li jkun ikun dgħajjef u anke ftit kelma żgħira, pereżempju, malli m'għandekx il-guts tagħmilha di, tilgħabli tant, pereżempju, jew jien naf. U dak li jkun qisu biex juri kemm hu raġel għax aħna dak it-terminu nużaw jaqbad u jagħmilha. Jiġifieri li rridu nkunu b'saħħitna biżżejjed li naraw il-periklu ġej, li naraw il-riskju kbir li nkunu ħa nieħdu u nieqfu. Importanti ħafna din. Iva, jiena pereżempju semmejt li jkun hemm pressures f'eżempju fejn qed tara partita ma' sħabek. Jiena noħodha l-kuntrav, jiġifieri rridu nkunu Kuraġġużi biżżejjed irridu nkunu s-sens ta' komunità Marisa fejn naraw li isma', ejja nagħmlu kuraġġ kollha kemm aħna fuq is-sufan, nagħmlu kuraġġ lil sieħbi, lil sħabi biex inżommu mal-limiti. Mhux hekk? Speċjalment, nerġa' nirrepeti, jekk ikun hemm tfal fin-nofs, Marisa, jiġifieri da ma rridux naħsbu, dik il-fifty euro qed hekk li kif erbat in, titlaq f'sekonda. Mhux hekk?
B'dawk il-ħamsin ewro, il-ġimgħa ta' wara, ara kemm tista' tixtri affarijiet essenzjali għal uliedek. U sfortunatament min ikun għaddej minn dan it-tip ta' vizzju jiċċaħħad minn ħafna affarijiet essenzjali biex ikun jista' jkollu flus biex jagħmel dan it-tip ta' logħob. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar min ħa jbati? ħajba tiegħu u kull min jiddependi fuqu, f'dak il-każ il-familja u t-tfal, u x'hekk. U r-riperkussjonijiet mhumiex finanzjarji biss, Marisa, rridu nżommu f'moħħna li jkun hemm riperkussjonijiet emozzjonali. Persuna jaqa' fi dwejjaq kbar kapaċi jaqa' f'dipressjoni. U kapaċi jidħol fl-inkwiet ukoll, għax imbagħad la jispiċċawlek jaf iddur għal flus li mhux tiegħek, pereżempju. Proset, nidħlu għal problemi oħrajn bħall-problema tal-użura, dejjem nirrepeti. Jiġifieri, ejja nieħdu l-pożittiv ta' avvenimenti sportivi bħal dawn, ejja ngawdu mill-adrenalina li jipprovdulna, ejja ngawdu mit-talent li naraw fuq l-iscreen, ejja ngawdu soċjalment, jiġifieri niltaqgħu ma' sħabna, nsegwu dawn il-partiti, jekk hemm bżonn taħt kontroll, nitfgħu dik l-imħatra għaliex le, imma kemm jista' jkun noqogħdu attenti li ma naqgħux għall-eċċessività, ma noħorġux flus li aħna m'għandniex fil-but, Marisa. u naħsbu għall-għada, mhux għall-preżent biss. Jiġifieri dak il-pjaċir istantanju kulħadd jaf jieħdu, imma inti trid tkun kapaċi taħseb fuq ir-riperkussjonijiet tal-għada. Ekku.
Kane, qegħdin naraw hemmhekk l-informazzjoni anke biex wieħed jingħata l-għajnuna u toqgħodux tiddejqu, tibżgħu jew tistħu titolbu l-għajnuna għaliex l-għajnuna qiegħda hemm, importanti li iċċemplu u tagħmlu l-appuntament tagħkom, jekk forsi tiddiequ tmorru waħidkom, sibu ħabib, sibu xi ħadd tal-familja u u ħalli jkollkom daqsxejn ta' ta' sostenn għax hawn min jgħidlek jiena waħdi m'iniex kapaċi mmur. Jiġifieri importanti ħafna li nfittxu l-għajnuna. Fondazzjoni għall-Opp Responsabbli tieħu ħsieb li tagħti din it-tip ta' għajnuna. Hekk hu, l-Fondazzjoni Opp Responsabbli għandha żewġ għanijiet, number one li nipprovdu għarfien rigward l-Opp Responsabbli u għodod ta' logħob responsabbli wkoll u kif ukoll nipprovdu s-sapport tant meħtieġ mariża, jiġifieri persuna tista' ċċempel fuq il-wieħed seba' seba' seba' mhux biss jekk ikollha vizzju jew jekk tkun għaddejja minn problematiċi imma anke tista' forsi ċċempel għal xi informazzjoni, forsi jiena x'nista' nagħmel qiegħda fil-limitu skont il-budgets tiegħi kif u x'fatt. Għaliex le? Jekk tħossha skomda, forsi persuna li jkun għaddej minn problema jew anke persuna tal-madwar li tkun trid iċċempel, tħossha skomda ċċempel u ssemma' leħinha fuq l-linja ta' sapport nazzjonali tagħna, tista' wkoll tuża ċ-chatline Marisa fuq il-websajt tagħna, kif inhu miktub fuq l-iscreen, www. U ċ-chatline tibqa' anonima, hux hekk ukoll, hux hekk? Chatline anonima, huma servizzi 24 siegħa kuljum. Il-websajt qed taraħ fuq l-iscreen, www.rgf.org.mt. Faċli biex tiftakru, żommu kuntatt magħna aħna għandna staff imħarreġ sena sħiħa, nisimgħu l-karba tagħkom, nagħtu pariri u nagħtu ċertu tips ta' kif persuna tista' timmanuvra l-avventura tagħha tal-logħob tal-azzard u s-soċjetà tipprovdi s-sapport tant meħtieġ Permess tal-Fondazzjoni Marija. Hekk hu, jiena togħġobni ħafna l-logo tagħkom, logħob responsabbli. Hekk hu. Għaliex jekk qed nitkellmu fuq logħob tal-azzard, irridu neliminaw il-ħwienet kollha li huma llegalizzati, għax dak mhuwiex azzard. Azzard huwa dak li mhuwiex kontrollat. Aħna dejjem nitkellmu fuq lokalitajiet, jekk qed nitkellmu fuq każinòs, ħwienet tat-tombla, swali tat-tombla, ħwienet tal-logħob, Kollha liċenzjati mal-Awtorità Maltija għal-Logħob. Imma xorta jista' jsir abbuż, jiġifieri m'hemmx għandek umbrella jaqgħu kollha taħthom dawn imma l-abbuż jista' jsir. Jiena taf x'nħobb nagħti eżempju kejn u nagħlaq biha. Jekk jiena jien naf ġrali xi ħaġa d-dar, mvarrit l-washing machine, xi ħaġa mhijiex mhix xi ħaġa li kont qed nistenniha, jekk m'għandix flus forsi mfaddlin ħa ninkwieta minn fejn ħa nġibhom. Imma l-logħob sfortunatament ħa jibqa' jkarkar miegħek u jibqa' jeċċella l-problema. Hux hekk? Jiġifieri importanti li wieħed jieħu azzjoni. Ekku, u ħa nagħlaq b'din, Marisa, xi kultant żommu f'moħħkom, aħjar tiżgarraw ma' gambling parlours, operaturi tal-logħob li jkunu liċenzjati, Milli tiżgarraw fl-illegali. Ekku. Ġifieri dik żommuha f'moħħkom, m'għandkom qatt tiżgarraw ta', imma kemm jista' jkun żommu, żommu mar-responsabilità. Ekku.
Grazzi ħafna kien Said, grazzi talli kont magħna nkomplu bil-programm Kalamita.